Master. Ndiwo handina musi wandikamborara ndisipo pamba ini unless takuenda kulooking vana manisi. Musi uya wandivaya manisi achirwara. Hauna kurara pamba baby. Taura chokwadi. Ndoti ndoti ndikunzwisise izvi. Zvino ukandinyebera ndakunzwisisa sei? Eya handina. Saka saka zvorevei manje? Bibi usadaro so. Usadaro my sisi. Mai Manisha mudiwa wangu haudaro. Basta ndiri kukumbira regero ndapfidza basta isi. But hautauri chokwadi wani unondinge uchindinyebera. So ndiri kunzwisisa sei kana uchindinyebera. Munhu anonzwisisika ndiye anonyatsokuudza chokwadi chake chese obva areurura obva azvipira obva azvisa mumaoko mangu semurume wake. Eh hey, basta ndokumbira kana ukwanisa kuuya kanditau hapana chandinosiya basta isi everything. Ah but apa ndandakubvunza kandijana. Apa ndandakubvunza mujana wakundirambira ka. aiwa ndakutoba kanganwa ipapo unozwa kuti chii mai stesi yes basisi unozwa kuti chii e more and more information dzaakuuya wanzwa saka iwo kana uchitaura chokwadi ka ngadziuye iwo uchitaura chokwadi ndikukonfenoona kuti munhu wangu ari kutaura chokwadi zvino kana dzichiuya ndichikuudza wondirambira zvinorevei Ayo basi kandibvunze zvichizoda kubvunza ndokutaurira panje andosiya. Kuma kuma 11 message wainokwirwa kana kuroad here uchisiya screen door risina risina gedhi vanhu vachikuona pamari area pese paipe zvaioneka. Basi kandikunda uregerero ndakakutadzira murume wangu ndoziva kuti ndakatadza zvisingakwanisa kuregerereka munhu but basi kandikunda undiregerere basi esi. Ndokunda undiregerere bundi wangu andii. Inini ndinokuda semudzimai wangu baby ndakabva newe kure bester. yes bastes handife ndakazviita bastes upenyu hwangu hwese ndinopika namwari wangu wekudenga kudai mese saundidaro somudiwa wangu jefu wacho andi anogara padhuze nanamaidingi ani ndizvo here ee unokwirwa nemunhu asingashandi ari kutotambura zvake neakomanaka Basta ndikumbira vigere ndikumbirawo baba Steve ndiregererewo mukadzi wako baba Steve ndiwe murume wangu baba Steve ndiregererewo mai Stacey ma pane voice ira wakanditumira uchiti wawanaimba kulokingsva uchiri kuzviziva ee semuvoice irori ndo rakatumira kuti jefu semuvoiceamboramba baba Stacey ndati semuvoice iroro futi ndo rakatumira kuti jefu waimuudzirei nezvekulokingsva handizive basi kana kuti mweya unoti gare here handizive basi ndozvinamatsotsingasaaaichatombozviita handichatombozviita ndine one murume ba iwe wediwe murume wangu mese usadaro so ndiwe murume wangu bastesi ndiwe wega murume wangu ndiwe murume wangu usadaro maistesi usadaro chokwadi basi right ndiudza kuti usiku wakangwanorara kupi pana kazoenda manisha kuseni ukaninyebura kuti uri kuzorora ukazoti maenda kuchegutu wanga wakarara kupi ikoko kupiko iko kwana jefu ndo kwanga wakarara ee ukazobva koko nguvai ndakazobva ku time yawaifona iye uchizvone uri kupi Miss Jessica, usadaro. Tiri kuti tine upenyu hwedu, tiri kuvaka imba, vana vedu, kuita zvimwe zvese, tine maplans edu. Baby ndavada kupedza police toita sei? Baby da kuti uende kucollege, da kuti uchishanda, toenda kuSouth Africa, toenda kuBotswana here? MuZimbabwe upenyu hwaoma, tichiplana zvese izvozvo. But iwewo ndichipedza plan zvese izvozvo, wakufunga Jeff, wakufunga bamukuru vako. Usadaro so. Master ndiregere though ndinogara newe handichaenda kubasa ndogara ndiri newe basisi ndisina kana foni ndiri mukadzi wako akavimbika akatendeka chokwadi basisaka ukasaenda kubasa chanei ndakakuendesa kucollege yacho chii ndinoenda basisi ndichakavimbika ndiri mukadzi chaiye akavimbika kune murume wake unozoti warwadzisa stesi warwadzisa manisha wandirwadzisafoni ndisina kana chisa ndenge tinaso uri kuziva here kuti warwadzisa stesi ukarwadzisa manisha ne wandirwadzisa mhuri yako family yako vanhu vari pamwoyo pako uzoti wavarwadzisa ndikuzviziva basi ndokumbira uregerero pasi mwiri wako basi kandikumbira uregerero murumaokumbira regerero unondishorereiko chii chandisinochine vamwe varume ndisori zvakubatsira ndiregere rombi wangu ndikumbira uregere rubatsira ndiri mutete hangu ka but bebi ndandisakugutsi here unoda zvidhafu chokwadi chokwadi here mudiwa aiwa basisa hazvizirizo unondigutsa basi tinga pazinorara pese tinonakidzana wani ko mabuvini akangaizoti mweya yei inenge yanga yanga yangondipinda kunditaura izvozvo ugonama ino kwacho handakari mubvubvi handitaura navo musi wandikangotara navo hameno zvakangoya sei Kuti nditaure mashoko iwayo handiti mbuzudzi dzakabva nekupi baba Stacey. Usati baby baby. Chokwadi handiti kutaura chokwadi baba Stacey. Wandirwadzisa so pekupedzisira. Ndinozviziva baba Stacey ndatokumbira kuti undiregererwo baba Stacey. Ndatadza kuenda kubasa baby nhasi ndiri pamba hangu ndega ndiri kuchema ndega zvangu ndega so ndiri kufunga Manisha. Iwe imbofunga nezva Manisha my Stacey. Usa zvimwe zvinhu musikadzi unongoita hakoka but imbofunga Manisha first usati waita zvese izvozvo. ee eh, basi tese ndikuzvifunga basi tese idzo ndidzo ndakatadza ndizive kuti ndotaura ndakaita sei ndoita sei kuti vanhu basi tese undiregererewo baasesi ee eh? handiti unoziva kuti jeff kwaspindo uchiita tp aiwe achikukwirira mumba maimia ee eh, ndozviziva basi tese handikuramba sefungwa kwako jeff akakukwira kangani sefungwa kwako ingopa nhamba chete andizive basesi kanopfura katseitika aiwa katseiti akasvike ka 20 aiwa akasvike ka basi 15 aiwa akasvike basi ah. oh yeah bamukuru vakakukwira kangani taura chokwadi akandikwira ka- ye musi wekutanga ka vakandikwirira mu- pano tiri mumota kwasvindewo Ndekupi? Aiwa. Eh. Tiri apo pa road apo. Kubudiriro? Eh. Komuswechi 2. Ipapo futi. Komuswechi 3. Kaviri chete kako. Ko zvawataura zvakaunudza nezvo zvokwasipindewo? ndanga confused kwasinde ita ndakakunyebera usadaro ita ndakakunyebera nokuti ndikunzwisisa ndakakunyebera basi zvekwasinde ndakatokunyebera besta basisi uchiri kundida here ndinokuda basisi ndiwe murume wangu